Иумӕ ссӕдзӕмы мусы дунетӕ ӕрхаудта тыхы азары, кӕцыйы фӕрцы хъалты сӕхи кард зынӕгдаумӕ кӕй ныххӕдӕм, йе мзӕххонтӕм холи цӕстӕй чи кӕсы. О, фӕлӕ нымӕ райгуырд иунӕг адӕймаг дӕр, кӕцы уыди сӕрибар адӕмы хъысмӕт, сӕрибар адӕмы хъысмӕтӕй. Суанг ма уыдон дӕр, бӕрзӕдтӕм чи стахти ӕнӕурӕд хъару ӕмӕ мулчы фӕрцы. Ӕнӕбӕрц ерыс Ӕмзӕххотимӕ уӕлахизыл Нартмӕ гӕсгӕ у фыдбылызтӕ тауӕнгарз, афтӕмӕй та нӕ фыдӕлтыккон ӕнусон хӕзнатӕ сты цыфӕнды рӕмудзгӕ уад тымыгъӕй хъаруджындӕр. Ирон адӕмы фидӕн у рӕсугъд ӕмӕ бӕллиццаг, ӕрмӕстдӕр уый фӕрцы, ӕмӕ мах стӕм скифаг сӕрмагъ аланон хӕзнаты къӕбиц хицӕуттӕ. Уыдоны бахъахъхъӕнын ӕмӕ фӕрӕсугъддӕр кӕнын хӕсгонд у мах фӕлтӕрӕн, мӕнӕ мах фӕлтӕрӕн иугъӕддӕрмӕй хахх кӕнын, бахатыр кӕнут, нӕ фӕныл чи цӕуы, уыдонӕн сӕ хъарутӕ сты тынг лӕмӕгъ. Мӕнӕ йӕ мах уын ӕсраст кӕнӕм, махӕй куы нӕ ӕрбацархайӕм, куы нӕ ӕрбамӕт кӕнӕм, уӕд уыдонӕн ницуал ма тыхсдзӕн сӕ къухы. Рӕстӕг махӕн бабар кодта, Дунесфӕлдисӕджы ыстуантӕ ирон ӕгъдауы хуызы цардмӕ дарддӕр хӕссын. Уӕздандзинады ӕмӕ фӕдӕлбӕсты ерыстӕ сты ӕмӕ хъуамӕ уой ирондзинады бӕрӕггӕнӕнтӕ ирон адӕймаджы хъӕд. Ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ адӕмӕн зӕрдиаг лӕггадгонд ӕнӕ фӕстӕмӕ кӕсгӕйӕ ирон ӕгъдау ӕххӕст кӕнын у ӕцӕг адӕймаджы ӕнӕфенгӕ ныв. Цӕимӕ кӕрӕдзи къухтӕ райсгӕйӕ ферох кӕнӕм стыр хъаугъатӕ, ныфсӕй ӕрлӕууӕм кӕрӕдзийӕн, ӕнувыдӕй ӕмӕ сӕрыстырӕй сӕрбӕрзондӕй иумӕ бакусӕн нӕ бӕллицон адӕмы иудзинадыл. Мыггаг, зӕрватолты, Ирыстоны цытджын Уӕрӕсейы иудзинады фӕрцы. Мыггӕгты иудзинады сырӕзтӕн фыццаг къахдзӕф хъуамӕ уа хӕхты фыдӕлты уӕзӕй сног кӕнын, кӕнӕ саразын иумӕйаг хъувӕн цӕрӕн хӕдзар. Я уый у фыццаг къах мӕ абон, я уый нӕхимӕ мӕ фӕнды мӕйон куыд схъӕлӕс кӕнӕм, я уый у фыццаг къах нӕ къахдзӕф нӕ мыггӕгтӕ баиу кӕнын фӕрӕз, уый тыххӕй Женя хицӕй зӕгъын, зӕрдӕхъӕн цӕгтӕй хицӕй фӕхӕссын. Мах нӕ мыггаджы фыдӕлы уӕзӕг аразын куы райдыдтам хохы, йӕ уӕд уымӕ диссаг уыди. Нӕ фӕсивӕд алы хъӕуты цӕрӕг нӕ кӕрӕдзи зонгӕ дӕр сӕ бирӕтӕ нӕ кодтой. Ӕртӕккӕ уон ӕрлӕууыдысты кусынмӕ ӕмӕ кӕрӕдзи къухӕй ерысӕй скафынц.

Фӕлӕ йӕ уидӕгтӕ арф кӕмӕн ацӕуын зӕгъы, ууыл схӕц-схӕц кӕнын хъӕуы, мӕ кӕд стона йӕ сӕр, уӕддӕр йӕ уидӕгтӕ та Мохталатӕн суадздзысты. Ӕмӕ мыггагӕн йӕ истори хъуауи дӕр афтӕ у. Сывӕллӕттӕ куы зоной сӕ фыдӕлты истори, цы диссаг хъайтар фыдӕлтӕ сын уыди, йӕ уӕд уыдон дӕр уыдзысты ныфсхастдӕр ӕмӕ сӕрыстырдӕр. Стӕй сӕ